клуб белән, әлбәттә, Тукай гына түгел, бик күп алдынгы шәхесләрнең исемнәре шәһәр клубы белән бәйләнгән. Чөнки бу бердән бер мәдәни агарту оешмасы булган бездә татарда. Шушы иң беренче оешкан вакытында дип әйтик. Һәм шушы истәлек тора кирәк. Кайчакта без онытабыз, нинди шартларда яшәгән татар халкы. 1905 нче елга кадәр безнең гомумән милли структуралар булмаган дип әйтергә була. Милли театр юк, профессиональ театр, милли матбугат юк, бернинди дәүләти структуралар юк, бернәрсә юк. Һәм менә аларны шушы 1905 нче елгы революция вакытында азмы-күпме демократик ирекләр булгачтын торгызу юнәлешендә эш башлана һәм шуларның иң күренекләренең берсе шушы Шәрык клубының оешуы. Һәм шуны әйтәсем килә, Совет клубын кайчакта күз алдына китерәләр, теге җыр, бию, концерт, спектакльләр белән генә. Әлбәттә, ул күп кырлы эшчәнлек алып барган. Беренчедән, монда лекцияләр укылган, ягъни мәдәни-агарту чаралары уздырылган. Һәм шул исәптән менә Абдулла Тукай да үзенең атаклы лекциясе белән чыгыш ясаган. Әйтик, мәсәлән, Садри Максуди. Садри Максуди. Лиси укый, Россия мөселманнарының дини эшләре нең торышы, дини структураларның торышы турында һәм 500 дән артык халык кеше җыела. Ә ул кечкенә генә клубка, ул анда ничек сыйганнардыр, анысы икенче мәсьәлә инде. Шулай ук медицина буенча, әйтик, тарихчы Габдрах, Гайнетдин Әхмәрев лекция ясый, сериясе белән чыгыш ясый, Болгар тарихы, Казан тарихы буенча һәм алар санлап аерым китап та булып басылып чыга. Лекцияләр төрле темаларга багышланган була. Медицина темалары, мәсәлән, медицина темалары. Хатын-кызлар өчен аерым лекцияләр оештыралар, ирләр белән бергә түгел. Ну, ул чактагы менталитетны искә алырга кирәк иде, әлбәттә. Бу бер, бер юнәлеш. Икенчесе, Шәһәр клубының китапханәсе була. Китапханәсе. Китапханәсеннән файдаланалар Шәһәр клубының әгъзалары һәм, гомумән, шәһәр халкы дип әйтик, китапханә. Әлбәттә инде, әдәби-музыка кичәләре уздырылган, бу тагын бер юнәлеш. Театр. Беренчеләрдән булып татар театрына сәхнә оештырыла, сәхнә ясала, буквально җебә дигәндәй, урысча әйткәндә. Сәхнә ясала менә нәкъ Шәрык клубында. Шәрык клубында. Менә шундый күп тармаклы әдәби, күп тармаклы мәдәни-агарту чаралары белән шөгыльләнгән Шәрык клубы.

Аннан соң клубны фәлән бина иттереп кенә үзалдына әйтергә ярамый. Ул бит оешма. Ул үзенең чараларын төрле-төрле җирләрдә уздыра алган. Мәсәлән, җәй көннәре бакчаларга чыкканнар алар. Швейцария бакчасы дип йөртәләр, Державин бакчасы, хәзерге Чапов урамында берсе урнашкан, аннан соң әле нидә, Горький паркында. Менә шунда күчә торган булганнар. Ягъни ул оешма. Теге бинада гына, бер бинада гына, биналар гына ябышып ятмаган әлеге тиген. Таныш туган әйтәсем килә, менә шушы Шәрык клубының үрнәгендә татарда тагын башка мәдәни-агарту клублары, оешмалары да барлыкка килә башлый. Мәсәлән, Стәрлетамакта Ашказгар дигән клуб ачыла, хәтерем ялгышмаса, 1913 нче елда. 1916 нчы елда Оренбургта Оренбург мөселман музыка һәм драма җәмгыяте оеша башлый. Оренбург мөселман һәм драма җәмгыяте Оренбургта, мәсәлән, оештыра музыка мәктәбе. Һәм аның беренче директоры Салих Сәйдәшев була. Ул егерме нче елга кадәр яши, хәтта совет чорында да. Һәм анда, мәсәлән, Җәүдәт Фәйзиев, булачак композитор, шунда укып белем алган. Чиләбедә шундый оешмалар оештырыла. Ягъни, аның бәрәкәтле йогынтысында безнең татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә, компакт яшәгән төрле төбәкләрдә мәдәни-агарту оешмалары барлыкка килә.